Il-kontribut lingwistiku ta' De Soldanis, kif tażlu minn ta' Vassalli? Il-kontribut tagħhom huwa kbir it-tnejn li huma. Jiena naħseb illi huwa ħażin jekk nippruvaw qisna nqabbluhom u ngħidu min hu l-aqwa, Għax minnu tajjeb f'ħaġa bħall-bnedmin tad-dinja. Il-bnedmin tad-dinja ma tantx nistgħu nqiegħdu wieħed ħdejn l-ieħor u ngħidu dan aqwa mill-ieħor. Id-dinja tagħmilha din imma jekk ninżlu fil-fond naħseb illi kulħadd għandu xi ħaġa tajba fih, xi ħaġa li f'uħud tidher f'oħrajn ma tidhirx u allura diffiċli ħafna li nagħmlu paraguni biex inqiegħdu l-ewwel u t-tieni. U allura sabiħ li napprezzahom, kif qed tgħidli inti, għal dak li jirrappreżentaw kull wieħed minnhom. De Soldani sa għalija huwa jien nħobb ngħidlu il-ġabbar, dak li jiġbor. Il għaliex, għax l-ewwel nett jien naħseb li kien ispirat minn Gian Franġiska Bela, illi qablu kien wara dak l-interess f'dak li hu Malti propju. Imma De Soldanis mhux biss wera interess imma kellu kilba kbira biex jiġbor, biex jiġbor dak kollu li jista' u ried qisu jqiegħed quddiem il-Maltin il-ġid li kellhom biex irabbu l-kuraġġ, ejja ma ninsewx iż-żminijiet li kien qiegħed jgħix fih, biex jagħmlilhom kuraġġ u jgħidilhom ara kemm tiswew intom, ara kemm hawn affarijiet sbieħ. Ġabrilhom il-qwiel tagħhom, ġabrilhom il-lingwa tagħhom. fil-grammatika, ġabrilhom il-vokabolarju kbir, il-lessiku fid-dizzjonarju, fid-damma. Kiteb ħafna fuq l-istorja ta' Malta, kiteb fuq l-arkeoloġija. Mela l-entużjażmu tiegħu kien biex jiġbor kemm jista' jkun u dan il-wirt kbir Malti jqiegħdu quddiem il-poplu Malti u jgħidilhom ara, tintremewx, il-għaliex intom tiswew ħafna. Imma din qalha indirettament, mhux billi għamel xi konfront. U hemm jidħol Vassalli. Jekk De Soldanis għamel dan ix-xogħol ta' ġbir, Vassalli kellu karatteristika differenti għal kollox. Vassalli barra milli studja b'mod ċar, iktar xjentifiku, ta' pjanifikatur, Dan hu kbir Vassalli fil-fatt, ħaġa li rridu nsemmuha, li kien fassal programm għal Malta. U ngħid għal Malta għax mhux biss għall-ilsien Malti. Vassalli kellu pjan sħiħ. L-ilsien Malti kien waħda mill-pedini li permezz tagħhom rid jasal għal dak li ried li kienet li l-poplu Malti e, jieħu kuxjenza tiegħu nnifsu u permezz tal-edukazzjoni u l-edukazzjoni fil-fehma tiegħu ma setgħetx issir ħlief billi nħaddmu l-Malti tajjeb, mela hawn jidħol il-Malti, il-Malti huwa tarġa biex il-poplu Malti jitla' dejjem 'il fuq fl-edukazzjoni tiegħu u fl-identità tiegħu u forsi kien joħlom l-indipendenza ta' Malta. Imma kien għadu żmien bikri wisq, m'għandniex xi ngħidu. Imma Vassalli B'differenza minn De Soldanis, il-ġabbar, kif sejjaħtlu, huwa l-lingwista, mhux biss lingwista, imma dak li jippjana. U naħseb li jħallielna l-isbaħ dokument, jiena ngħidlu, inħobb ngħidlu, l-isbaħ dokument wara l-Kostituzzjoni. Għaliex? Għax fil-Kostituzzjoni ta' Malta hemm, m'għandniex xi ngħidu, il-xewqat kollha, l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti. Fil-discorso preliminare, li huwa l-ftuħ tad-dizzjunarju, għandna xi ħaġa li hija l-istess. Hija l-aspirazzjonijiet, il-ħolma imma, kif sejħilha tant tajjeb Frans Sammut, hu veru, l-ħolma Maltija. Hija ġabra tal-ħolma Maltija. U. Dawk il-paġni verament jiena dejjem xtaqt li l-Maltin ikunu jistgħu jaqrawhom. Kieku jista' jkun jaqrawhom bit-Taljan kif kitibhom għax hemm taqrhom l-aħjar. Imma llum għandna t-traduzzjoni tajba ta' Frans Sammut ukoll fil-ktieb Il-Ħolma Maltija u naħseb inħajjar il-Maltin biex kollha jaqrawhom il-għaliex huma dokument verament sabiħ. U allura għandna dan il, il, Din id-differenza fil-karatteristika kif ħarsu lejn il-Malti. De Soldanis li jrid jurina l-wirt Malti u jgħidilna ħudu gost bih, filwaqt li Vassalli joħorġu bħala l-għodda. F'idejn Vassalli, il-Malti huwa għodda biex il-Malti jikseb l-għarfien u l-ħelsien tiegħu. U. Wara, jiena nħobb ngħid wara Vassalli li tpoġġi idek bil-pinna fuq il-karta u tikteb xi ħaġa bil-Malti ma baqax bħal qabel, sar att politiku. Sirt tgħid jiena favur il-lingwa Maltija u awtomatikament qed tgħid li għandu jkun il-lingwa tal-pajjiż, il-lingwa nazzjonali.